ביי אונז אין די משפחה איז דא געוויסע וואס מוטשעט זיך אביסל מיט די קריאה מיט ליינען, מען האט פראבלעם מיט פאוקעסן די אויגן, איינער פון מיין ברידער האט זיך זייער שטארק געמוטשעט ווען ער איז געווען אין די יונגערע יארן, און די מנהל האט געהאט א געוויסע קבוצה פון קינדער וואס האבן זיך שטארק געמוטשעט, די תחושה איז געווען אז ס'קען זיין אז זיי האבן עס טון מיט די אויגן מיט ליינען. און איז געגאנגען און האט אראפגעברענגט א גרויסע מומחה וואס זאל עוועליועיטן די קינדער, זעהן וואס זייער פראבלעם איז, זעהן וואס מען קען זיי העלפן, צו מיט עקסערסייז, צו מיט גלעזער, צו מיט אנדערע זאכן, ער האט אראפגעברענגט גאר א גרויסע מומחה, אבער דער מומחה האט פארלאנגט אז די טאטע מוז זיין דארטן, דער בר טאטע, דער קאסובער רבי זי ע צדיק לברכה און אייניגע פארעס משכבו, איז אראפגעקומען זיין צוזאמען מיט דעם מומחה, און דער מומחה האט געהאט איינע פון די זאכן וואס ער האט געטון, ער האט געוואלט דער טאטע זאל פארשטיין וואס דער קינד מאכט מיט, וואס דער קינד גייט דורך. אז ער מוטשעט זיך צו זעהן האט ער געהאט א ספעשל גלעזער, וואס מען האט אנגעטון די גלעזער האט עס געוויזן די פראבלעם וואס די קינדער קענען האבן, צו די אויסערס פארן, צו די אויסערס זענען נישט גראד, צו מען קען נישט פאוקעסן, גאר שווערע קייטס קינדער מוטשען זיך, און אלע טאטעס האבן אנגעטון די גלעזער און גלייך געזאגט, ממש גארנישט געקענט זעהן, און זיך ממש גאר געמוטשעט, ווען מען האט אנגעטון מיין טאטע די גלעזער, האט אנגעטון די גלעזער, און ער זאגט פאר די מומחה איך ווייס נישט, אזוי זעה איך. דאס איז דאס וואס איך זעה, איך זעה נישט קיין שום חילוק נישט, די מומחה האט נישט געוויסט פונקטליך ווער קאסובער רב איז, אבער די מנהל ר' פנחס שלום ראטנבערג זיצט דארט אין די זייט און ער האט ממש, עס האט אים ממש אנגעהויבן צו ציטערן, ער האט יעצט אויסגעפונען אז דער איד קאסובער רב וואס לערנט אַכצן שעה א טאג, טאג און נאכט, קליינע אותיות, נישט די היינטיגע שיינע גרויסע ווי דער ר' פרידמאן, שיינע גרויסע אותיות מיט פני בגדים, קליינע אותיות מיט קליינע שך, קליינע טז, פני בגדים, די אלע תשובות האבן אויסגעהארוועטע תשובות וואס מען קען זען ביי טאטע אינדערהיים. אן קיין קאווע, איז אויסגעהארעוועטע שעות ארוכות טאג און נאכט אין די קאר, ווי געגאנגען ווי געקומען, האט יעצט אויסגעפונען אז דער מענטש איז טעקניקלי, אין זיינע אויגן איז ער אביסל הענדיקעפט, און ער מוטשעט זיך גאר שטארק. און מיט דעם אלעם זיצט ער און לערנט זיבעצן אכצן שעה א טאג. אונז האבן אפשר נישט די כוחות צו לערנען זיבעצן אכצן שעה א טאג די קליינע אויסען מיט אזעלכע אויגן, אבער אונז האבן יא די כוחות, אז ווען מען גייט אויפן גאס, האבן אונז די כוחות אפילו אונז זענען אביסל, עס קען זיין אביסל הענדיקעפט אין די ענין, האבן אונז יא די כוחות אוועקצוקוקן און זיך איינצוהאלטן די אויגן,